Malta wkoll għandha platt varjat ġmielu, platt li probabbli huwa ħafna aktar varjat minn kemm jaħsbu wħud minna. Il-bniedem ilu jagħmel il-ġobon minn żmien żemżem. U l-bniedem jinkludi wkoll il-Maltin u l-Għawdxin, mhux hekk? Issa kif isir il-ġobon? Mill-ħalib ma nixxi ngħidu, imma ejja ngħidu li inti qed tuża l-ħalib tan-nagħġa biex tagħmel il-ġobon. trid taqbad ħaruf illi għadu ma nfatamx. Issa skużi, tgħidulix dawk ħafna klim grifex, le, ma nfatamx jiġifieri li għadu jerda minn ommu. U jerda miex kelma ħażina laqas. Ħaruf li għadu jerda minn ommu, jiġifieri għadu ma nfatamx minn ommu. Trid toqtlu, tissakrifikah u toħodlu parti mill-istonku tiegħu illi eh, il-Maltin kienu jafu jisimha wkoll, jgħidula it-tames. Tieħu t-tames, il-parti tal-istonku ta' ta' ħaruf li għadu ma nfatamx, u minnu tqattar xi qtar ġol-ħalib, ġo barmil jew kontenitur ta' ħalib, u meta tqattar it-tarr tat-tames fil-ħalib, dal-ħalib jobqot. Jobqot mhix kelma ħażina lanqas, jobqot jiġifieri l-parti kbira tal-ħalib tagħqad, tibbies u ssir baqta. Baqta. u l-parti l-oħra li ma tibbiż, li tibqa' ilma, kważi ilma ċar, jgħidulha xorrox. Mela biex tagħmel il-ġibgħa trid terfa' l-baqta minn ġox-xorrox u titfa' l-baqta ġol-qwieleb. Qwieleb huwa plural ta' qaleb. Il-qaleb huwa magħmul apposta biex minnu jista' jnixxi l-ilma. U mill-baqta jibqa' jnixxi l-ilma żejjed sakemm il-baqta tibbiż U bi proċess sempliċi, insomma, il-baqta ssir ġobon, sewa. Issa, innutaw żewġ affarijiet. Jiena qed trid l-istonku ta' ħaruf. Imma l-ħaruf, għax konna qegħdin nitkellmu fuq il-ħalib tan-naġa. Tista' tagħmel il-ħalib, il-ħalib tal-moża wkoll. Sewa, huwa preġjat ħafna ħalib tal-moża, imma jekk tagħmel ħalib minn tal-moża, antikament, mhux illum, mhux illum jagħmlu mirakli jistgħu jagħmlu kollox, imma antikament kont trid tieħu Il-gidi li ma nfatamx, mhux ħaruf, għax il-ħaruf huwa ż-żeher tan-nagħġa, il-gidi huwa ż-żeher tal-mogħża, sewwa? Illum ma nixtieq ngħidu, ħafna drabi ma jsir xejn minn dan għax it-tames jew issa qed jgħidulu r-renit jista' jsir anki mill-ħxejjex illum, sewwa? Imma dik waħda, jiġifieri li inti suppost trid tara Liema żergħ, liema ferħ se tagħżel biex tagħmel biex tieħu t-tames skond il-ħalib li għandek? U innutaw ukoll li jien qed in-nies u l-Maltin u n-nies tad-dinja jagħmlu l-ġobon. Mhux il-ġbejniet, ġbejniet ukoll, imma l-ġobon kienu jagħmlu sewwa. Aħna rridu nitgħallmu, issa qed nitgħallmu daw tgħallimna bażikament illi, Ġobon magħmul mill-ħalib tan-nagħġa mhux l-istess ħaġa bħal ġobon magħmul mill-ħalib tal-mogħża, skużi, mhux l-istess, u lanqas hu l-istess bħal ġobon magħmul mill-ħalib tal-baqra, sewwa. Issa barra minn hekk ġbejna tfisser ġobna żgħira, iva hekk tfisser ta' bħal ħobża ħbejża u x'afien, ġifieri ġbejna hija ġobna żgħira. U aħna M'għandniex għalfejn il-ġobon kollu li nagħmlu aħna jkun ġbejna, kollox ġobna żgħira, jista' jkun ġobna ikbar, mhux hekk? Jista' jkun, iva, u dari kien kien isir ġobon ikbar ta' lużin li kien jitqatta' u jinbiegħ lużin. Għandna anki ħrafa ta' Manwel Magri li nkitbet, jaf kemm kienet iktar qadima, inkitbet fin-nineteen xejn xejn, ħa nuża dik l-espressjoni, sew fil-bidu tas-seklu l-ieħor jiġifieri, jiġifieri ara kemm ilu iktar minn mitt sena, li dina ssemmi l-ġobon tan-nar. Il-ġobon tan-nar kien iktar isir fil-kobor, sewwa u jgħidulu tan-nar għaliex il-kardarun jew xi jkun mimli bil-ħalib biex iħaffef li jobqot iktar malajr kienu jtellgħuh ftit fuq in-nar biex jisħon ftit, mhux ibaqbaq imma jisħon ftit. Għalhekk kienu jgħidulu tan-nar. U dak dak it-tip ta' baqta li toħroġ minn dal-ġobon tal-ħalib fil-kobor jintefa' fi qwieleb kien kbar bħal tal-irkotta, kbar, sewwa, Kien jiżdied miegħu l-bżar imkisser, mhux misħuq jew mitħul, imma bżar, iż-żibeġ tal-bżar imkissra, saff saff, u kien kien jiġi ġobna daqsxejn waħda kbira u eventwalment kien jitqatta' u jinbiegħ mingħand tal-ħanut jew mingħand min ibigħ il-ġobon, forsi bil-bixkilla jew xi ħaġa. Wieħed irid jiftakar illi dari, ħafna żmien ilu, forsi anke sa qabel il-gwerra għax imbagħad il-gwerra biddlet ħafna l-affarijiet, Għawdex kienu jesportaw. ftit mhux ħafna, anki il-butir. U għandkom tkunu tafu li fid-dizzjunarju Malti, għax issa il-klim qed ilnieh sewwa, għandna kelma għal butir, għax butir ġej mit-Taljan butiro u butter li se tħares Il-kelma Maltija hija zibda. Zibda. U mhux biss għandna kelma zibda, imma għandna kelma wkoll għal krema li hija semen. Imma da kollu griefex li tqajjem minn qabar speċi ma rridux nafu bih. Imma ma jimpurtax, kien qiegħed hemmhekk. Imma l-punt hu li jekk il-ġirien ta' madwarna daw għandhom miżibilju, biżibilju ta' ġobnijiet, ngħidu aħna, aħna m'għandniex inkunu kuntenti biss li għandna l-ġbejna sewwa biss, jiġifieri veru hemm il-ġbejna tal-bżar, il-ġbejna friska, il-ġbejna bajda, issemmi l-ġobon tan-nar ukoll imma jista' jkollna ħafna ġobnijiet Dari, per eżempju, konna laqamna l-gorgonzola bħala ġobon tat-tursina. Ok, dak kien żball għax mhux tursina, ħsibni hija tursina mhijiex, imma teoretikament inti jista' jkollok ġobon tat-tursina, żidlu t-tursina jew żidlu n-nagħniegħ jew żidlu l-ħaba, jien naf. Barra minn Malta jagħmlu tant xorti, aħna rridu nifhmu illi l-affarijiet tradizzjoni Maltin ma fossilizzawx ruħhom u mhux ma waqfux. Nistgħu nkomplu nagħmlu Kull tip ta' ġobon aħna li rridu li nafu nagħmluh. Mhux nikkupjaw il ta' ħaddieħor biss, imma naraw x'taħolqu min-naħa tagħna. U t-turisti jieħdu gost bih dan jixtruh, jikluh ukoll għax speċjali, suppost. Imma rridu nneħħu minn rasna li aħna kulma għandna hija l-ġbejna ta' nannietna.